Wel, mae Clonc Tri Chwech Dim yn falch iawn o gael bod yn cwmni y Parchedig Densil Morgan uh, prawn ma, yn dilyn cyfarfod cyntaf o Cadwyn Teifi um, wyneb y wyneb ers mis Mawrth 2020. Felly, diolch yn fawr iawn, Densil, am cael y cyfle yma i gael sgwrs efo chi a yn dilyn y cyfarfod. Ga i holi i ddechrau be yn union ydy Cadwyn Teifi a be mae Cadwyn Teifi yn ei wneud?
Wel, mae Cadwyn Teifi yn weledigaeth a ddaeth o'r capeli a'r eglwysi lleol fan hyn yn Llambed, rhwng Llambed a Thregaron a dweud y gwir, yn cynnwys yr Eglwysi Anglicanaidd, yr Eglwysi Enwadol, yr Eglwys Efengylaidd a chyfeillion eraill oedd yn teimlo rhyw, um, rhyw faich mewn wirionedd ynglyn â chenhadu a, a cymeradwyo'r ffydd grisnogol ymlith bobl iddfenc a theuluoedd iddfenc. I ni'n ymwybodol iawn, chymod, yn y capeli, i ni'n gwneud yn gwaith, ond i ni Y'n ni'n teimlo bod 'na genhedlaeth, dwy genhedlaeth efallai wedi mynd ar goll o'r capeli a ac yn lle bod yy bo' ni'n disgwl iddyn nhw ddod i'r capeli y teimlad oedd bo' rhaid i ni cynnig rwbeth i bobl ifenc yn nalgylch y ddwy ysgol uwchradd a'r ysgolion iau yn y cylch hyn o ran gweithio gyda phobl i- i- i- phobl ifainc, cynnal gweithgaredde ynglŷn â pho- phobl ifainc, a a a sôn am yym anturiaeth y ffydd Gristnogol mewn ffordd a fydd yn denu y genhedlaeth sydd sydd yn codi.
Felly, y ddwy ysgol uwchradd felly ydi Ysgol Bro Pedr yma yn Llambed ac Ysgol Henry Richard yn Tregaron a wedyn yr ysgolion cynradd sydd yn bwydo i mewn i'r ddwy ysgol yno. Wedyn, o ran yr ysgolion felly, yym, os ydych chi'n edrych ar gael person mewn rhyw swydd felly i gydweithio efo'r ysgolion? Ie, dyna, i, i, i ni'n gwneud hyn mewn, mewn partneriaeth ac undeb y gair. A beth ydy undeb y gair? Uh, Mae'n gorff chrysnogol trwy ynysoedd Prydain sydd yn gweithio yn yr ysgolion. Uh, gweithwyr sydd yn helpu'r athrawon, helpu'r plant ac yn gwneud hynny o, o dan gyfarwyddyd uh, yr ysgolion, ond uh, sydd yna yn gefn, chimod, i'r gweithgareddau hynny. Yy, buon ni'n ffodus iawn o ran fe wnaethon ni benodi gweithiwr ardderchog yy ychydig, wel, dwy flynedd yn ôl erbyn hyn, ond gweithio'r modd oedd rhaid iddi ymddiswyddo'r gwaith ar ôl bod yn y waith am yy chwe mis, ond trwy wneud hynny fe wnaethon ni gychwyn ar y gwaith o, o, o, o ledaenu y weledigaeth yma. Ond wrth gwrs, ers hynny fe ddaeth y Covid a mae'r gweithgareddau wedi gorfod dod i ben am fod bywyd yr ysgolion wedi newid yn, yn, yn sylfaenol oddi ar hynny. Um, nawr yn bod ni o leia yn symud allan gan bwyll ac yn gyfrifol cadw at y rheole, ond gan obeithio bod ni'n symud i gyfnod newydd Y'n ni yn gobeithio gwneud penodiad arall a byddwn ni'n hysbysebu ar ar gyfer yym rhywun brwd ifanc sydd yn deall bobl ifenc ac sydd yn fodlon bod yn gefn i bobl ifenc a'r gobaith yw y gallen ni benodi rhywun i'r gwaith yma rywbryd yn ystod y misoedd dwetha neu'n sicr y flwyddyn nesa sydd yn dod. So felly, ydych chi'n hysbysebu ar hyn o bryd. Swydd llawn amser ydi wedyn, neu rhan amser? Wel, fel oedd yn digwydd bod i'r sawl oedd yn gwneud y gwaith o'r blaen, oedd yn rhan amser. Ond uh, petai na rhywun yn dod ac yn dweud allan ni benodi nhw yn llawn amser, byddwn ni'n fodlon gwneud hynny. Mae yna fodd i wneud hynny a mae yna ddigon o waith, dwi'n credu, i rywun gwneud y gwaith yma yn llawn amser. A, a swydd barhaol wedyn, neu sut fydd y swydd yn gweithio? Am y tro, am ddwy flynedd. Mae'n swydd ardderchog i rywun, rywun ifanc sydd efallai wedi gadael y coleg, sydd yn teimlo bod nhw yn cael eu galw i wneud gwaith Cristnogol. Yy yym yym yn sicr am ddwy flynedd gallu hyn fod yn yn yn yn brofiad gwerthfawr i i i berson o'r fath ac y byddwn ni hefyd yn yn falch iawn iawn o fedru defnyddio um, egnïon rhywun ifanc i wneud y gwaith yma. Wel, gobeithio yn syl fydd yr cyfweliad yma yn ysgogi bobl i uh, bod â diddordeb yn y swydd a gobeithio fydd yna nifer o bobl fydd yn gwylio yn uh, â diddordeb ac yn cysylltu uh, efo'r swydd. Wedyn y peth gorau yn wneud ydy cysylltu efo chi wedyn Cysylltu gyda fi allen ni roi'r wybodaeth ynglyn â sut mae gwneud hynny yn Clonc ei hunan, yndyfe? A, a, a byddwn ni'n falch iawn o fedru goleuo rhywun neu dweud rhywbeth ymhellach, neu hyd yn oed gyda, os oes yna rhywun yn gwylio hyn, rhyw berson ifanc Cristnogol brwd sydd yn teimlo bod nhw'n cael eu galw i wneud hyn, i bod nhw'n cysylltu â fi. A dych chi hefyd yy yn yn a diddordeb i gael mwy o yy ymddiriedolwyr hefyd os dwi 'di deall? Ma' ma' hynny yn wir. Yy ar hyn o bryd ma' 'na tua saith neu wyth ohonyn ni sydd yy yy yy ar y yy ar y y pwyllgor yy yn cynrychioli yy Eglwys Sant Pedr, yy yr eglwysi Anglicanaidd eraill, yy yr Henydiriaeth, yy ninne yn Noddfa a hefyd yy yr Eglwys Efengylaidd. Felly, mae'n oruchwant eang iawn o bobl sydd ar, ar y pwyllgor. Um, um, mae, mae, mae, mae aelodau'r pwyllgor wedi gorfod newid yn, yn lle ddiweddar, felly mae yna le ar gyfer ymddiriedolwyr hefyd. Felly petai rhywun yn, yn teimlo y gallen nhw um, gyfrannu, felly byddwn ni'n falch iawn i, i, i, i, i ddweud gair wrthyn nhw hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn, Densil, a ga i ddymuno dda i chi ar ran pawb yn Clonc 360 um, fel pwyllgor uh, wrth i chi uh, chwilio am uh, berson newydd i gymryd y swydd ac hefyd wrth gwrs ar gyfer uh, penodi ymwiriadolwyr newydd i ymuno yn eich tîm gweithgar chi. A pob dymuniad da